Şeryan ağa, şair istidatı sizge qaydan keldi? Belki de, ana, babañız edebiyatnı seve edi. Olarnıñ zenaatları ne edi asıl?
İstidat degen şey, bu, evelâ aytmaq kerek ki, Allahtan kele. Allahtan kele. Amma istidat er kesge de berilmey. Bilmeyim, men Yaşlıqtan qartanam, masallar ayta turğan edi. Çoq atalar sözlerini çoq aytar edi. O, çoq tekrarlay edi, Balam, danağa qoşulsañ, dana olursuñ, tanağa qoşulsañ, tana olursuñ, dey edi. Atalar sözü. Ve başqa atalar sözleri çoq, meraqlı atalar sözleri aytar edi. Ondan soñ biz sürgünlikke oğradıq. Qırq dört senesi, bilesiz, yedi yaşımızda Özbekistanğa kelip tüştik. Yollarnıñ azaplarını endi çoq aytıldı. Özbekistanda öyle bir köyge tüştik, o, Cızdaq rayonındağı kolhozlardan biri. Bu yerde Hamid Alımcan degen büyük özbek şairi doğğan eken, şu köyde. Bu köyniñ de insanları şu maneviyatı küçlü, halq ağız yaratıcılıqlarını sevgen insanlar, halq destanları, efsanelerini sevgen insanlar eken. Olar keçesinen şu destanlar aytışa ediler, yırlar aytışa ediler. Men de olarda iştirak ete edim. Bilmeyim, olar da maña tesir ettimi, şu mektepte oquğan üçünci, dördünci sınıfta ekenimde şiirler yazmağa nasıldır bir aveslik peyda oldı ve şiir yazıp başladım, ebet, özbek tilinde. Birinci, demek, şiirlerim özbek tilinde edi. Olar özbek tilinde de neşir, basıldılar, gazetlerde, nelerde. Amma eñ maña quvançlısı, bir biñ doquz yüz elli yedinci senesi mayıs ayında bizniñ halqımız içün büyük bir közaydın oldı, bu Lenin bayrağı degen bizim qırımtatar tilindeki gazeta çıqıp başladı. Maña da tamam keregi şu ava ve suv kibi yetişmey turğan özümizniñ ana tilimizdeki neşir edi. Men bir kereden ana tilimizde yazıp başladım ve ilk şiirlerimni şu Lelim bayrağına yolladım. Şu gazeta çıqqan yılı, elli yedi senesi, birinci şiirim Lelim bayrağında basıldı ve şu şiirimden başlap men Lelim bayrağında yazıp mine şimdigeçe, şimdi endi yañı dünya, Şuğa em em şiirler, em maqalelernen iştirak etip turam. Mına bu yarım asırdan ziyade olıp ketti, elli beş yılmı, qaç yıl oldı. Mına şundan berli şu gazetege iştirak etem. Meni aytacağım, istedat, mına şu, özüñ bilmeysiñ nasıl kele, o Allahtan bergen bir nimet olsa kerek bu, ebet.
Amma mına şiirlerni nasıl yaratasız? Olar qaydan kele? Şiirler, şiirler, şiirler bu nasıl kele deymen, şiir bu yürek dertleri, yürektegi bir eyecanlar, yürektegi bir duyğular, duyğular esasında kele. Çünki, meselân, halqımıznıñ taqdiri, Vatanımıznıñ taqdiri Bu meni iç bir vaqıt tınç qoymadı. Şu özümni bilgenimnen berli sürülip biz yedi yaşında men sürülip barğan olsam, babam cenkte qırq birinci senesi şu cenkniñ Mına bu ne? Or qapıda, or qapıda duşman bastırıp keleyatqanda elâk olğan eken, Alla rahmetinde olsun. Bu duyğular, halqımızğa bolğan aqsızlıqlar, halqımızğa aqsımlavlar, halqımıznıñ ayançlı taqdiri, bu şeyler menı iç raatsızlıq bermey. Şu eñ birinci insanğa Doğma Vatan kerek ekenini is ettirdi. Ve şu, mına şimdi şiirlerimni, kitaplarımnı saipelep baqsañız, esas mevzu anda Vatan mevzusı, millet mevzusı, halq taqdiri mevzusı. Bu şiirler, mına şiir, şiir mına bu duyğulardan kele, Vatan sevgisinden kele, Vatanı halqnıñ taqdirine acınuvdan kele. Ne diycekmen daa, mına bu şiirlerden, yani şiir, umuman, icat etmey turalmayım da men. İcat etmey turalmağandan soñ men yazam onı. Onıñ içün mına bu öyle kele şiir. Mına episi yazğan şiirleriñizden, eserleriñizden barmı böyle bir eñ, nasıl deyim, siz içün qıymetli bir eser ya da episi siz içün yaqın ve Siziñ evlâtlarıñız kibi. Ebe, o, er bir eser yürek eyecanınen yazıla, yürekten çıqa. Öyle yürekten çıqmasa, mana bir talebemiz ayttı, yürek temizligi aqqında bugünki toplaşuvda, yürek pak olmasa, ebet, şiir de, icat da, proza da, başqa şey de, nesir de yazılmay, dep oylayım. Onıñ içün o, yürekke yaqın er birisi, er biri. Amma birisinden birisi daa sevimli ola. Men öyle bir Bizim yalı degen şiirim, mana şimdi de oqudım nede, bu toplaşuvda, o yalı şiiri ayrı bir özüme bir duyğuman, ayrı bir Ne bir daa sevimli şeerim esaplana. Oğa şığım, başqa şeerlerim de bar. Mına böyle. Bar, bir ola bir bazı bir. Şirin ağa, belki mına bu yalı şiirni daa bir kere oqusañız olamı? Ola.
Bizim yalı ökelengen dalğalarnıñ neçün kene yüzü allı tıpqı aşıq şairlerniñ ateşlene ur hayalı ya da şiit ketkenlerniñ aziz qanı qatılmalı bu mücize Qara deñiz bizim yalı, bizim yalı bax halqıma beñzep tura arzı qıznıñ müşkül alı, çağalalar sesi olıp, muacirler yırlamalı, suvda küneş aksi degil, altın fesler yaldamalı. Bu mücize Qara deñiz bizim yalı, bizim yalı. Dağlar başı dumanlardan maramalı, maramalı, Qırımtatar izlerini er nesneden aramalı, Gireyhanlar atlarınıñ taşlarğa da batqan nalı, Bu mücize, Qara deñiz, bizim yalı, bizim yalı. Bu yerniñ qum çaqılı da bizler içün candan paalı. Tiken ösken yaplar bile yurttaşıma yımşaq haalı. Mında oña sırın ayta er bir terek, er bir çaalı. Bu mücize Qara deñiz Bizim yalı, bizim yalı, Kelmeşekler qıyış baqa, Dersiñ, bu yurt, onıñ malı, Kel, semetdeş, saillerge Qayaday qaviy turmalı, Qırım bizim, doğma Vatan, Saipmiz, temel qurmalı, Bu mücize. Qara deñiz bizim yalı, bizim yalı. Sağ olunız. Size sağ olunız. Şergen ağa, mına siz İlham klubına rehberlik yapasız. Elbette, bu pek fedakâr, pek kerek bir iş. Şu fırsattan faydalanıp, belkim de, mektep talebelerini de çağırırsız şiiriyetke. Belkim olar da kelecekte qoşulır. Nasıl tevsiyeleriñiz olarğa olur, eger balalar yazmağa aves etseyler? Ne ayta bilirsiz olarğa? Nasıl aqıl ögretirsiz? Şimdi İlham edebiy birleşmesi, onıñ içün de birleşme dedik biz, çünki biz maqsadımız tek bu Aqmescitteki talebeler degil, bütün Qırım miqyasında şeeriyetke aves, icatqa aves, Talebelerni de özümizge celp etmek. Amma, ebet, bunı aytqanınen olmay, ola mekteplerge barmaq kerek, olarnı mekteplerde araştırıp tapmaq kerek. Onı içün biraz bu maddiy taraftan bu maşina, araba, barmaq yolları biraz müşkülce, qıyınca. Onı endi yollarını araymız. Aytacağım, biz oldıq, mına Aqmescitte bazı bir mekteplerde oldıq, ana qırq ekinci mekteplerde oldıq, o yerdeki talebelernen subetleştik. Endi maqsadımız Qırımnıñ başqa yerlerindedegi mekteplerge de barmaq, lâkin bizde daa başqa bir usulı bar. Mına bu, İsmail Gaspıralı adındağı bizim Qırım Tatar Milliy Kütüphanemizde onıñ saytı bar, onıñ adresi bar. Biz bir ilânlar bergen edik gazetağa, kene de tekrarlap onı berermiz o ilânlarnı. Şu sayt, saytqa, şu maqamğa, şu duraqqa, mına bu yerge. Yollay bileler. Mekteplerden edebiyat ocaları yol kösterip balalarğa, bizge olarnıñ icatlarınıñ nömunelerini eger bizge yollasalar bu yerde, biz onı ilham toplaşuvımızda baqıp, onı o talebege mektüp vastasınen ya da böyle bir şu internet vastasınen oña cevap Yazıp, degendeyin, yardım ete bilemiz. Bu yolları da bar. Biz buña areket etecekmiz. İleride de biz şu çoqça yaş talebelerimizni buña celp etmege, bizni İlham edebiy birleşmemizge, derslerimizge celp etmege biz areket etecekmiz, inşallah.
Şeryan ağa, mına siz acılıqqa bardıñız. Yetmiş beş yaşını toldurğanıñızğa baqmadan oraza tuttıñız. Ve özüñiz böyle tendürüst körünesiñiz. Mına böyle tendürüstlikniñ sebebi, sırı nededir? Belkim de siz meşğuliyetler, sport meşğuliyetleri yapasızmı mahsus ya da? Ne sizge yardım ete? Ebet, o.
Quvet, taqat ne bere? Şükür Allağa, birinciden, o, yüce Allahnıñ bergen bir bahşışı deycekmizmi, bahşışı. Allahqa biz çeksiz, men özüm çeksiz şükranlar aytam, bergen böyle sağlığına, bergen ten-dürüsligine. bergen nimetlerine, bergen ilhamlarına. Onıñ içün men onı bir, meselem, ebet, bundan bir qaç yıl evel men böyle meşğuliyetlerde ete edim, amma şimdi öyle meşğuliyetler etmeyim. Amma erte turamız, erte turıp, şu Allağa ibadet etip, Quran-ı Kerimnen men. Şu namazdan soñ birinci kere aytam bunı, o Quran oquştan, oquvdan başlayım birinci işimni. Bir qaç saifeler Quran oquyım. Arapça oquysız?
Arap, e, arap yazısını, Quran da, Quran oquyım. Ondan soñ başqa işlerimni yapam. Men aytacağım, birinci bu göñül tınçlığı. göñül temizligi, qalp temizligi, birevge bir kin, birevge bir yamanlıq yürekte olmasa, yürek er daim iyiliklernen, tüşüncelernen, iyi tüşüncelernen tolup tursa, o nurlu ola, araretli ola. Mına şu Allahnıñ bergen şu arareti. Maña da böyle bir areket etmege, icat etmege ve areket etmege maña yardım ete dep men özümce şay tüşünem. Belkim de şaydır da o. Şay.
Şayan ağa, Alla sağlığıñıznı bersin. Amin, sağ olun. Daa çoq-çoq yañı şiirlernen bizni quvandırıñız. Sağ olun, Alla razı bolsun.
İcadınız daa çoq-çoq bol olsun. Belkim de bir başqa bir şiir da oquyımmı ya bir?

noqta qoydım demege mümkündir, belkim, daa. Bu yañı şeerlerden.
Bu endi yañı şeerlerden esaplana. Başlayaq? Bizim bayraq, bu bizimdir. Bu bizim bayraq, kök reñkinde, mas Mavı tüslü bizim bayraq, İç sönmez çıraq, Nurlarından semâlar süslü. Geray olıp dalğaday coşqan, Yeñiş ruhun saqlağan bayraq, Yorğunlıqta ellerden tüşken, Kene qolda çağlağan bayraq. Bizim bayraq ecdadiy şandır, Yıqılsañ da tur satar ille, Ölüm bilmez, antlı nomandır, Şöğretimiz tarihtan belli. Bu bizimdir, bu bizim bayraq, Kök renkinde mas-mavı tüslü, Bizim bayraq İç sönmez çıraq nurlarından çıqmadı bu. Ana o. Bu bizimdir, bu bizim bayraq, kök renkinde mas-mavı tüslü bizim bayraq, iç sönmez çıraq nurlarından sema. Elemlerni yuta-yuta, elemlerden vazgeçtim, Dert yaqamdan tuta-tuta, melemlerden vazgeçtim. Salğır kibi sarılam ep, Vatanımnı quçaqlap. Ana yurttan, ana yurttan, alemlerden vazgeçtim.